Хаабытар аахап, махтанабын. Махтанабын айбыппар, маннык суолу талбыккар. Куйааһа суох, итиитэ суох, кумах куйаар тунуйбатах, Эргиччи күөх сайына суох, эҥин дьикти сыстыбатах, тыйыс дойду, тымныы дойду, тыынын уйдун диэбиккэр, хаар хайыҥнаан, муус дьайыҥнаан бу манна төрөппүккэр, махтанабын айбыппар Маннык суолу талбыккар, оччотооҕу уоһахтаах уоспун уураан ылбыккар, уурааҥҥын, кылаахтаах ырыа кутуҥ куппуккар, сатаабат да буолларбын, сахалыы саҥарпыккар, махтанабын айбыппар маннык суолу талбыккар, бэлэмҥэ бэрт гынаҥҥын миигин ыытан кэбиспэтиҥ Биллэртин олох үөрүн уонна кини минньигэһин «Сырдык санаа» диэн баарын ол күн курдук күүстээҕин. Оннук суолу талбыккар махтанабын айбыккар. Савва Тарасов күүтүү Күүтүү диэн тугуй? Күүтүү диэн эрэй, күүтүү диэн эрэл Эрэли туоруур туһугар, эрэлгэ тиийэр туһугар эн туох да буол, тулуй, тулуй Өксүөнү-буурҕаны, тууйары тумнарар сыһыаны, туһугар дьулаан ыарыыны, тулуй албанаат. албынын, өрүү угуйдун барыкка, өлбөөрө сүтэн хаалбакка, ыксыыр, дьулуһар биэрэгин ымыы буолбуччай эрэлин, күүтүү диэн тугуй, күүтүү диэн эрэй, күүтүү диэн эрэл, күүппэттэр арай кырдьыыны, доҕор таҥнаран биэриитин, хааннаах кырыыска барыыны, сүрэх, бүтэһик тэбиитин Савва Тарасов хоһоонноруттан Үөрэр-көтөр түгэннэр үгүс этилэрэ, олор мүччү түһэннэр олох дьүдьэйэрэ, үөрэр-көтөр түгэннэр үгүс буолуулара, үчүгэй үтүө күннэр үүммүт суоһуулара Суруллубут – суоруллубат, суоруллубут – уоруллубат, улууканнаах да буолбатар, оннук дьикти дьылҕалаахтар, оччугуй да, улахан да уостан тахсар тыыннаах тыллар Сава Таразов Мин таптыыбын Мин көтөрү таптыыбын Салгыны таҥнар тайахтанан Улуу өрүстэри үөһэттэн көрөрбүн Уҥаар хочолору уҥуорлуурбун Тайҕа тыалары туоруурбун Таас хайалар тараҕайдарын одуулуурбун, мин үрдүгү таптыыбын, былыттары анныбар быраҕан, быыралыы-быралыйарбын, күн сардахтарын аараттан тутан, көмүс балык өрөҕөтүн кылбачытан күөх эйэ дойдубар тамныырбын. Мин көтөрү таптыыр буоламмын, үрдүккэ тиийэбин, үрдүк диэн тугун билэр буоламмын, үөрүүгэ тииһинэбин. Олоххо кынаттаах олорор, ол киһини дьоллоох оҥорор Саала Тарасов үчүгэйин сааскы киэһэ Үчүгэйин сааскы киэһэ Үрүлүйэ суһумнуур Үрэх килбиэн кэтит иэнэ Үҥкүллүүрүн одуулуур Эн иннигэр кылбаҥнаһа, эрилиһэр долгуннар, ыраас ууну өрө ыһа, ыллыыр, туойар курдуктар. Баҕараҕын эн ол кэмнэ муустар киэҥ үрэхтии, уоллуу күүстээх кыыстыы кэрэ модун уохтаах буолуоххун. Үчүгэйиэн сааскы киэһэ, үрүлүйэ суһумнуур, үрэх килбиэн кэтитиэнэ үҥкүүлүүрүн одуулуур Саабатарасов Ньургуһун үлүгэри үргээбиттэр, Ньургуһуну суолга тамнаабыттар, үөрэн-көтөн аан бастаан үүммүттэр, үгүс хараҕы саатырдыбыттар, турбут сирдэриттэн туруулаһаннар, толбонноох ньуурдара суһуктуйаннар, Тойон айан суолугар быраҕылланнар, тумуһа нуктуу сытаахтыыллар, дьоннор тоҕоһумматтарый, бу кэрэни, бунарыны тоҕо сатаан таптаабаттарый, ньургуһун барахсаны, өлөрөн баран сыллыахтааҕар үүнэрин көрбүт ордук, таптаан таптыы Тамныахтааҕар таарыйбыт да ордук курдук Саба Тарасов Тыыннаах диэн үчүгэй даҕаны Күн көрдө, күн үөрдэ, күлүмнүү көрүлүү Күөх торҕо халлааҥҥа күөрэйдэ Быһыыта олонтон, олонтон санаатым Тыыннаах диэн үчүгэй даҕаны, чырылыы чырымныы чыычаахтар үөрүнэн куттулар үөрүүлээх ырыаны, быһыыта олонтон олонтон санаатын тыыннаах диэн үчүгэй даҕаны, күн киирдэ күн сүттэ, көһүтэн турбуттуу үрүҥтүүн налыйан бу түстэ, быһыыта олонтон олонтон санаатын Тыыннаах диэн үчүгэйи даҕаны, элэҥнэс чыычаахтар эн сынньан диэбиттии, эмискэ ахпаран хааллылар, быһыыта олонтон, олонтон санаатым: тыыннаах диэн үчүгэй даҕаны, күн чыычаах сүрэхпин сүүдьүтэ эттилэр Доҕорбут дьоллоох да киһигин, быһыыта олонтон, олонтон санаатым, тыыннаах диэн үчүгэй даҕаны. Мин эмиэ анааммын, алгыспын этэбин, аны да олоҕу туойаарыҥ, быһыыта олонтон, олонтон санаатым, тыыннаах диэн үчүгэй даҕаны. Бэйэ суола Савва Тарасов Этэллэр: «Эн биһиги саныырбыт курдук санаа, саҥарарбыт курдук саҥар, салалларбыт курдук салалын. Олох аартыга ол, ол аартыкка күүтэр дьол» Оттон мин олох охсуһуулаах, умса төннө түһүүлээх, уйулҕата хамсаабыт кэмигэр хараҕа суох киһилии сиэттэрбэккэ, хараҥаттан ким таһаарарын кэтэспэккэ, сүрэҕим сөбүлүүрүнэн, сүрүм кутум этэринэн, сүрүн үөһү була сатыыбын, сүтэ көстө тарбачыһабын Сөбүлээн, сөбүлээмэҥ, санаабыппын саҥарабын, санаабынан салаллабын уонна, кырдьыга, муннарыа эрэ суоҕа бэйэ булбут бэйэ суола Төрөөбүт алааһым сибэккитэ, ураты сыттаах, ураты кырааскалаах, умнуллубакка иҥэ сылдьар уохтаах дьиктилээх быһыылаах. Атын сирдэргэ, туспа омуктарга арыаллаһан үүнэр сибэккилэр алыс кэрэ, үчүгэй буолааччылар. Харах халтарыйара, хаан хамсыыра, хайаан да куккун тутаары хамсыы үмүрэ турааччы ол эрэн о тирэхтэр уулаах лааҥкылаах төбөлөр уҥуордарыгар мин сүрэхпин угуйар күүс баарын билэбин төрөөбүт алааһым сибэккитэ